Bachgen yn y môr, penod 5. Rydyn ni'n cropian i'r pentref drwy res o dau sy'n rhwbel i gyd fwy na lai. Mae tryc yn gyrru heibio ac rydyn ni'n mynd ar ein cwrcwd. Rhag ofn. Elli di byth bod yn siŵr gyda thryciau. Weithiau, dim ond smyglwyr ydyn nhw, ond weithiau y llywodraeth sy'n na. Mae carreg yn bwnsio oddi ar gefn y tryc. Bibi! Poeraf. Paid! Dw i'n gysau tryciau, chwrna. Tryciau aeth y thad yn niso i ffwrdd, a dw i ddim, dw i ddim wedi gweld i ers hynny. Ar ôl i'r truc fynd, rydyn ni'n helpu Yusuf i godi ar ei faglau eto ac yn brysio yn tŷ ni. Dwi'n gysau'r wlad yma i gyd, medd Bibi ar ôl ychydig. Baw camel yw'r wlad yma. Dwi'n syfrdan. Ddylai plant na oedd ddim cysau ei gwlad. Dylen nhw caru ei gwlad a dyheudd i wneud yn dda yn cwpan y byd ac ennill parch gwledydd eraill, fel y bydden nhw'n rhoi'r gorau i'n bomio ni. Dwi'n gwthio het Yusuf yn is dros clustiau Bibi, ac yn tynnu fy siaced yn dynach o gwmpas ei ysgwyddau ac yn gwneud yn siŵr bod ei sgert yn dal o loflwg. Paid a siarad mor uchel, sybrydaf. Bachgen wyt ti fod. Does dim gwahaniaeth gen i os mae gafr ydw i fod, medd Bibi. Mae'r lle yma yn poen yn y pen ôl. Mae Yusuf yn syfrdan hefyd. Mae bron â chwmpo. Drwy lwc, mae'r bobl yn y strydoedd yn rhy brysur i sylwi. Pan fydd rhywun yn bomio eich tŷ o hyd ac o hyd, mae digon i wneud bob amser. Rydyn ni'n troi'r cornel i'n stryd ni. Dwi'n edrych yn bryderus tuag at ein tŷ ni. Mae popeth yn iawn. Mae ceiadau ffenest mam yn dal yng nghau. Felly, mae hi'n dal i gysgu. Dyw tacsi dad ddim yno. Gallwn ni fynd i'r tŷ heb gael ein dal. Ond dim ond os yw bebi yn rhoi'r gorau i gwyno cymaint. Fe fentra i nad oes ffrwydron tir ym Manceinion, medd hi'n chwerw. Falle bod e, sybrydaf wrthi, falle na dydyn nhw yno achos dyn nhw ddim yn dangos nhw ar gemau peldroed y lloeren. Dwi ddim yn meddwl bod ffrwydron tir yma'n ceinion, medd Iwsif a gwgi. Oni bai bod cefnogwyr Lerpwl wedi roi nhw yna. Beth bynnag, meddaf wrth Bibi, fe ddylen ni fod yn ddiolchgar. Mae to ar y tu o hyd. Mae mam a dad yn dal yn fyw, mae pob braich a choes gyda ni. O'i gymharu â rai pobl, rydyn ni'n lwcus dros ben. Mae Bibi yn syllu'n gas arna i ac yn edrych yn ymddiheiriol ar Yusuf. Mae to ar ein tu ni o hyd, medd Yusuf yn ddig. Mae Bibi yn rhoi ergyd i mi a'i phen elin. Da iawn, medd hi o dan ei gwynt. Sori, meddaf wrth Iwsif. Do'n i ddim yn sôn amdan y ti. Popeth yn iawn, medd Iwsif, a gwneud swm rech o dan ei gesail. Mae ei freichiau'n hynod o gryf, felly mae'n gallu gwneud synau da iawn. Wrth i ni gropian tuag at y tŷ, Dwi'n bownsio'r bêl ar ben Bibi unwaith neu ddwy, er mwyn gwneud iddi wrando arna i. Y cyfan dwi'n ei ddweud, dwedaf wrthi, yw y gallai pethau fod yn waith. Wedi'ch dal chi! Bloeddi a llais cyn ddeiriog. Mister Nasa sy yna. Fe yw'r dyn casaf yn ein stryd ni. A'r talaf, ac mae blew dychrynllyd yn tyfu o'i drwyn. Red! meddaf wrth Bibi. Dwi yna i siaredig hefyd, ond allai ddim gadael Yusuf na'r bel. Mae Mr Nasa yn cydio yn ysgwydd Bibi. Mae hi'n ceisio gwingo'n rydd. Mae het Yusuf yn dechrau llithro oddi ar ei phen. Gallai ei wallt lithro i lawr unrhyw eiliad, a gallai ymyl ei sgert ddod i'r golwg o dan fy siaced. Fe dorroch chi fy ffenest i, fechgyn, gweidda Mr Nasa, gan bwyntio at un o'i ffenestri gweilod. Drychwch! Mae wedi torri! Mae e'n hanner iawn. Mae'r ffenest wedi torri, ond nid ni sydd ar fai. O'r gorau, efallai nad ydyn ni'n dilyn y gyfraith bob amser, ond fydden ni byth yn chwarae peldroed yn y stryd. Nid ni oedd e, Mr Nas, y wir i chi, meddaf. Gallaf weld nad yw e'n credu ni. Dyw e ddim hyd yn oed yn gwrando. Ers i'w raig fynd yn sâl a marw, fydd e byth yn gwrando ar neb. Mae Jamal yn chwarae'n rhy dda i dorri ffenest, medd Yusuf, gan wthio'i hun o flaen Mister Nasser a phwyntio ei ataf. Mae'n ceisio tynnu sylw Mister Nasser oddi ar Bibi. Mae Hitha'n ceisio cicio Mister Nasser, a mae'r ymdrech yn gwneud i'w gwallt lithro allan o dan yr het. Dangos iddo fe, Jamal, medd Yusuf, dangos iddo fe! Dan grynu, dwi'n cymryd y bel cyn i Mister Nasser sylweddoli beth sy'n digwydd. Dwi'n gollwng y bel ar fy nhroed, ei tharu i'n pen glin, ei bawnsio ar fy mhen, ei dal am troed ac yn dechrau o'r dechrau eto. Mae Mister Nasser yn syllu yn syfyrdan. Y tu ôl iddo, gallaf weld Yusuf yn ceisio tywelu Bibi a stwffio ei gwallt yn ôl o dan yr het. Ddwlen ni ddim fod wedi edrych. Paid byth y tynnu dy lygad oddi ar dy bêl. Dyna fydda hynafiad mam yn dweud betaen nhw yma. Mae'r bêl yn syrthio oddi ar fy mhen, ond dwi i ddim yn mynd yn agos at fy nhroed. Dwi'n rithro ati, dwi'n cyffyrdd â hi. Mae'r bêl yn hedfan oddi ar fy nhroed ac i ffenest weilod arall Mister Nasa. Mae'r gwydr yn torri. Fandaliaid! Sgrechia Mister Nasa. Troseddwyr! Dwi'n mynd i alw'r heddlu! Mae Yusuf yn syllu'n gegrwth arnaf. Mae Bibi yn edrych yn wynach nag oddi pan oedd hi'n sefyll ar y ffrwydryn tir. Sori, Meddaf wrthyn nhw i gyd. Dwi'n mynd i roi gwybod am hyn. Ria Mr Nasa i'ch rhieni. Does dim angen, medd llais. Dwi'n troi yn sydyn i weld pwy sydd yno. Mae tacsi dad wedi stopio ac mae dad yn dod allan a golwg dyfrifol arno. Mae'n codi'r bel, yn brasgamu atom, yn cydio yn fy nghlust ac yn troi at Mr Nasser. Mae'n ddrwg gen i am hyn, Mr Nasser, medd dad. Fel tad y bachgen hwn, fe gymera i i'r cyfrifoldeb yn llawn. Fe dala i am eich ffenestri chi, wrth gwrs. Dwi ddim yn credu bod angen i ni sôn am yr hyn wrth yr heddlu. Mae dad yn fyrrach na Mr Nasa, ond mae'n llawer iau. Mae ei lygad yn ddisglair iawn. Mae hynny'n gwneud i bobl feddwl bod e'n ffyrnig. Ond mae ei lygad o dan straen ar ôl gyrru'r tacsi gymaint yn y nos. Mae Mr Nasser yn rhoi cam am nôl. Wedyn, mae dad yn sylwi ar Bibi. Mae'n agor ei geg i ddweud rhywbeth, ond mae'n newid ei feddwl. Mae'n edrych yn bryderus ar Mr Nasser. Os wnewch chi adael um, bechgyn eraill yn fy nwylo i, medd dad wrth Mr Nasser, fe wynaf yn siŵr y bydd ei rieni yn delio nhw'n gadarn. Gallaf weld bod Bibi yn wyllt gacwn. Dwi'n gwybod ei bod eisiau dweud wrth dad mae dim ond un o'r ffenestri doron ni. Dwi'n ymbil arni i gadw'n dawel. Mae hi'n gwneud hynny, diolch byth. Mae dad yn rhoi'r bel o dan ei gesail ac yn cidio ynghlust Yusuf hefyd. Mae'n fy llusgo i a Iwsif i'r tacsi ac yna'n gwthio ni i'r sedd gefn, a'r ffin baglau hefyd. Mae'n rhoi Bibi yn y sedd flaen nesaf ato. Fe gewch chi arian ac ymddiheuriad ysgrifenedig heno, Mister Nasa, galwad Dad o'r ffenest. Mae Mister Nasa yn sefyll ar y thianom. Dwi'n gallu weld ei fod yn dal eisiau rhoi gwybod i'r heddlu amdano ni. Dwi'n gobeithio y bydd yn tywelu wrth feddwl am yr arian. Mae injan y tacsi wedi tagu, fel mae'n gwneud bob amser. Erbyn i dad ddechrau'r injan eto, mae Mr Nasa wedi mynd i'w di. Mae dad yn yngyrru i lawr y stryd i'n tŷ ni. Ffwrdd â ti, medd wrth Yusuf. Nôl adre, fe gaf i air a dy dad ci wedyn. Mae golwg diflas ar Yusuf wrth iddo fynd o'r tacsi. Wrth i mi roi ei ffyn baglau iddo, dwi'n edrych arno'n ddiolchgar er mwyn iddo wybod fy mod i'n gwerthfarogi ei help yn achub Bibi. Wedyn, dwi'n edrych ar Dad. Dwi'n gobeithio nad yw Dad mor grac y mae'n edrych. Dwi'n gobeithio mai dim ond esgus bod yn grac oedd e, er mwyn Mister Nasa. Weithiau, pan nad yw Dad wedi gwylltio go iawn, mae'n rhoi winc i ni cael gwybod hynny. Dyw pethau ddim yn edrych yn dda. Dyw Dad ddim yn wincio.